Aa chief. Eh. Oh mwa kata jina jina. Ai. Ai. Iliyo nani? To e da da kimano di maber. A chief ora. Chief ko mi gilwen. Mae gilwen chief ora. Mera, mera bere bere ngama focus. Chief na pani chief sani ngat mo focus moro ma nyalo gini. Koro ma binya binge kit gimi dwa timo ka binge tich mokelika. Ang'eyo, mae gilwen. Idwa rita terrorist. A terrorist. Terrorist. Machal go sama. Macho ingo sama mera, macho ingo sama. Ngama ni kae ngama ingo sama, macho kuru terrorist mama kora. Eh. Eh, makati no nyalo loki. Ah, ok onyal loka. Bwana. Ok onyal loka. Macho changa, macho chamba, macho kuru duong ma ingo kata mano sama. Awezi ni badile sawezi. Koro yini biro gibao, ma bidiko oya. Liwe liwa, liwe liwala awezi. Liwe liwalo tango. Awezi ni badilisa. Badilisho nini? Hawezi niloko. Koro in koori. Adwa ni hapa ni biro mimakori nyaka gi bu- i- i- kata bunde. An gi- Tear gas. A tear gas. Bunde. Ka pilo. Tean. Kata pilo moregi. An a- a- aje amini. Koro. Eh, ineno malo kuchocho. Terrorist ni kano. Eh. To in koro tiji en adi? Achiel. Adwa ni mondo ibed kik otem kata nowuok oko. Kata pi modho kik ng'ato tem kanyo ne tero ni. Kik ng'ato tem ne donjo ne wuoyo kode kanyo. Eh? Eh, an kod. Ng'ama ni kanyo ng'ama no mako ka bi ne wuok kamano make gi mbom en ng'ama ne dhi mucho piny machielo. Eh? Makata Eh, gige ne eh, passport eh. e pod ating'. Eh? Eh, mano- Obedo detain. Mano atari. Ochuno wa moketo red alert sani koro onge kama onyalo dhiye. Eh, ma ng'ame asirani sani koro wuok mage as gima asirani Amekuja barabara. asirani ame- ametoka barabara Amekuja njia njia, Eh, uwuok mayoreo. mayore yore amekuja karange Kiswahili Eh, Kiswahili wacho bwana. Eh, eh. koro in mane gima donde ne timo Ehe. adonde odhi malo kacha cha to ami position mari ango mibiro bete ango mari bisekawo ango Ango 90, ango 180. Ero. Ango 360. Th- eh, 360 Ki- ber kode. Kidibadi gi tuku kile. we buy divide divide no biro chak kelo weche mang'eny kik eh. divide kaka ka randomly eh. chodha chodha 380 no 3 eh. ber ber ber kode to isebedo kata kik ng'ata ng'ata kata mana paka kata mana oyio kik kata mana chwarni kik donj kanyo awinjo mano weche ni pimo dho onge chiemo onge nyaka chieng' mabiro decide kasedhi ma convince baba ni koro wawe oko wawe thuolo Adisa to nyalo yiwo yiwo go, macha to nyalo kawo go yamo. Daka duoga duoga ne ka duoga ne ka. Daka ne ki ko ni ne lweny. Ai ko ra ko sa tem kuom. Panga ne tem kuom nga. Pangria ne. Matien yo mek ni ni nyago.

gi ng'ama wuok. Kama ineno ng'ama timo ang'o? Ng'ama biro gi ng'ama kaka wacho, ineno ko ng'ama timo ang'o? Ng'ama biro gi ng'ama. Ng'ama timo ang'o? Kuja toka. Kineno kiwalo kikelo walo ka, ing'iyo ng'ama bi. Ng'ama biro. Omera nuo gima wacho. Ang'iyo ng'ama biro gi ng'ama donjo. Adwa ni bed serious. Kech ma ma ma, ma koro mata mokadho red police. He. Ng'ama biro gi ng'ama wuok.

Koro tadwa nyise eh ma en kik owuok ka kada pi modho kodwaro in mokwayi in mikelo ne kodwa dhi e, kodwa dhi oko matin ong'e kaka otieko to bo kanya bembeleza eh ma en e sotho ni to ma e urugweni to ma e zanzibani tumaye zanzi maye japandi eh koro mae kama itime ite aserani kotemo da pade apade apade mana kaka napado dhiang' e liel moro mochor chieng' iko mbele an gi teko mane ibiro nyora kaka inji nyora cha sani baba kaw manoro nyadhi ne baba i got lemo mana lemo baba sani winja katisi in idwa yie gimieso mimiriambo ne jakuo ne

Ing'eni tini ka ng'i maber kabisa. Sani ka ng'i eh baba jomoko chandruok. Yawne pi, yawne pi. Yawne pi. Yawne pi. Udwa pi? Yawne pi. Ba nyaka tino nyaka bende. No, iwinjo. Ya miya miya pipe. Ko yaw yaw. Pigno be ng'eni tinde. Tinde pigno. Pigno tinde ukwalo pesa ne mama. Ing'eni nawacho maber, aleko ing'eni sani ka ng'i maber. Kata ka nalemo, baba in in gi chiemo maduong'. Ere pesa pimo mimi. Adong pog gi tuom. Nyaka chiw chuth. Ah, wawe, wawe, okay. Aha. Koro, Mhm. in gi chiemo maduong' e polo. Baba in kari olos maber, in gi kalo. Na anyisi ni gigi ni chak chon. Dikori mewo, dikori in gi plode mang'eny e polo. Ng'ama owacho ni ni kara an gi an gi Adonjo ok idwa winjo weche. Koro wacha sirani, Sofia na gogo wiya dire kujo. Wacha se- oh, mage tindo sero. Wacha serani eh na se chief no se oro eh, security. Mana se tiro malo. Ma ni se order te. Gigi ma monego be notimo. Eh. Ma eh, bere ne koro kete kanyo. Wadwa miye ndalo moko wapime ne nekech ka en gi jachien. Mano mara sarani. To wadwa ng'e ne to eh, wamiye kata seven- wamiye 12 days. 12 days ema ber ki confirm go ka en jachien ting'e ni to en jachien madier Mhm. ma en 12 days ma ok ochiem ok omodh pi obed abeda kanyo Kata nyuka pok omiye chak. ok miye wadwa ng'e ni to jachiendeno be nyalo bet kuome ka en gi kech Mhm. seche moko chiemo mochiemogo mang'eny omiyo jachien here koro kae to en gi kech owuon jachienni dhi chamo ng'o e dende koro wada ng'e ni jochiendegi dhi ringo ka en gi kech mane gima odwa notim hmm. to mano raima owachona mane kaka itemo nitiere jochiende mabiro nikech eh, miriambo mar ng'ato hmm. eh, gi chiemo mar ng'ato hmm. gi dhok mamit koro ka giyudo ka kanyo kech nitie eh, mano kata kisomo abakuk ondiki abakuk ka abakuk owach man maber imiye ndalo moko mondo mine ka en gi kech idang'ene to chiemo Jochiende gi biro bet e kech. Mhm. Eh, jochiende ok nyal bedo e kech. Koro wawe wes 12 eh, days mhm. ber kode. Mhm. Eh, Achiko kata ngera da koj kata mano siro, ngeno sire ma japisre. Kik ng'ata ng'ata nene kanyo. Eh, wewa ka kubedo na security no bere bere kanyo. Siwach wasera asera. Mm. Mm. Koro gi mane chanda. Mm -hmm. Mm, ne en wach ma be kikelo ma ne ber kabisa ing'e ni 2020 wach mo osiro yes. biane adwani be wach ber ka wuok e dho ng'ato e, e, the e, word come from the horses mouth mano wach mudwa ni uketa koso ah, en ah, wach ma mari ing'ama sani in gi mwandu maber wuora ogwedhi siro biane Usira wat mani wacho na mai wacho na is baba cha. Ngat mani. Dong ma is kuli. Usira. Dong usira ki kuli. Asi nyiso wach wach kuli nyonya nya didi to kuno nyogi ma wacho nuga. Dong kora ni ket baba sani koro do kwinjo wacho. Onyalo gulo onyalo uso kata landi achiel to mm. opuonji godo. Usira.

Eh, jatiendi. An sani nyo kel digri ma jodong, eh, jo- jo- jo- jo- jo- jodong ka wan, baba eh, ma koro wan ok ong'eyo jodong ok ma jodongo gin baba. Mm. Mame nadwa ni mondo mi wang'i kaka ikonyi mondo an ba- an ma baba duoke e sikul. Aduoki skul mang'o? Ok an makuongo adhi sikul kumoro atieki kok ang'e yo ma jateri sikul. Nadhi sikul.

Pesa ni idhi chul. Idhi chule karang'o ya washimbe. Gie gima timre. Mm. An nakwayo ni kuyie kwaru kodin. To ugol ura sarani. Wacha sarani ni wuoyi. Wacha sarani ni wuoyi. Don kech koro kae ya. Kech mane to. Winje mama ni wacho.

Ikony ng'ati we ng'a, ikony ng'ati we. Wapano wakonyo kare waketho. Ok en kamano japolo. Ing'e gima timre. Aserani nyaka sani roho osewacho maber nyaka ndalo pra apar gariyo. Aserani nitie gima iluongo ni lock and key indoor Detention. House arrest. house arrest. Onge House puodho. arrest.

Hmm? Wach gima wanyalo konyigo, wach kaka wamany pesa wachuni pes bura to wai wacha sirani. Mano to anyalo donjo. To ken wacha sirani hata japolo an hata bola oko. Eh, I don't have it so. Ingini aja polo wacha wacha dier. Asara ni nyaka nangi, nenu wuyi maber ndi. Osiepano to chunya. Nenu wuyi maber ndi. Sari ni pano wan winjo maber ka. Ana wuon mino siro ni kuri. Sedak kenda mano mnada winjo maber. Baba ni ka kendo tamu. ngamakirita ngamakirita mga bwana we chak wuyo kamano kiki chak wuyo kamano mera an kendo kotama mwandu na matemo ritu okadwani mondo ng'ato interfere gi mwandu ndalo nyisekalo na ndalo nyisekalo yini makendo sitami tapoda tin ine mai kawi we ine mai kawi we dong ni biro gi moro ka ni ni kia ni nyasirati

Ng'ama kwero sani joma tinde ba tho. Iwinja? Joma dongo ma dong ma som ma bed joma riek kabisa. Iwinja? Gima waluoro e piny ni sani onge. An awuon kame na nani. Adwa na nyiewo pirado. Wenyero, inyero ang'o to ginde ni. An gi gik magolo wenyero. Inyero ang'o? Ah, kiwuok e chungi ka chicha.

Mano to roma kanye? Oluonga alemonega joma otue kata kuom wuodu moro kata watu moro motue kata kod yaga kata simo nachawe bende kata kamiti to walemo alema to waneno gima rach kuome Lemo nyalo golo ng'ato e jela. Lembino. lemo Eto en roma kanye nikech an kapa maber an ropa ropa wuok Efeso

Ka ntiere wa- watu kata osiepu kata ng'ama ung'eyo ma dala ka roho moro okela nakadho Okay. Eh, O- omera ikoni inyalo lemo ne ng'ama wiye ma wiye dhi lokore. marach.

Jadolo wadwa. Osesete. Jadolo wadwa. Isete nani donge? Jadolo wadwa. Awawo donje. Jadolo. An mandiki tich gima wache timo. Mera. Winji gima ng'isi. Donji. Jomoko kuketo kani rito richo bodhinege.

Abiro ka jadolo. Chung' malo. Chung' ibuth na gi chiemo. Chung' malo. Eh? Do you remember last time mane wantie kodi Lesotho? Ifanya na. Mira. Eh? Ching' mane nino ni dhecha. Hey, Chiega komondi notama ni kik awuo kata nabiro manyi mondo wane kwan dhi kodi. Ah, dog in ema ne in ema ne duogi in ema duogi idho gine ne ndege the the first flight. First flight. Eh. Alora chopo Tanzania Eh, alora. eh, eh, to babo gele. Awuo kod joma awuo dala jendo ulo evangelist. E bosko. Eh. E wuondo gi. Awuondo gi omera ma ba jaduong' jaduong' neno tamore ni ok nyalre ni en gi wuode ma japola ng'ise niya Kaka ji koro opogore. Bas. Nini mako deal? Mar deal. Nini japolo? Owadwa no. Nini en mo nokawo documents kate. Passport. Oh. Nokawo. Ka ngira sebidi dhi more than two weeks. An kendo noselorna mosiepna moro mokonya gi trikni makoro ineno koro sani abiro mm, pesa ni jabu duko ni pesa ni jabu eh, pe, pesa ni kuru duko duko ni ngat tich ma watimo le soto Zanzibar mm. sani do waselo sadi the one from that one one point something million pesa ka ng'eny kuru gine passport ID gigi ging'e na dwa kwalo To girie kaka donja donja to japolo bana gi to tingo gi wadu. Hmm. Nan koti na biro ko kar wako. Na do ni koti na lo. Koti. So wundi lim pi wundi lim ko mondi. Wundi lim ko siti ko gudi. So ta ko wan. Wundi lim. We. Hey. Oh, oh. Amen. Holy Ghost. Amen. Amen.

mobilize ikwasanya nacha asano biro detain sani ng'eni miguna miguna si wuya si wuma miguna duogo hmm? miguna duogo to ato ng'eni mara to ini gen duogo ato mara to noengo miguna to cut the long story short wabundi ni walemu miguri ni gondu ngai ai jachimugi jachimugi talimu talimu kago kuna kago kuna tokete mia second task ndo kacha kaduri Leo kajaricho. Eh, ndio. Hero, hero. Lim. Ah, wangu mboni. To apenyi. Eh, to. Tasima biro go ka ngi. Wanyago picha. Mon kor kata joka ka uru ne gi message. To gineno ni yawa. Gochi ne ngane. Gochi ne witini. Eh. Msungu manadak go Uruguay. Uruguay. Nyise ni abiro detain. Wako picha. For no reason. Wako. Hi. I gonna miss you. I'm in a, I'm in a detain eh. for no no reason. Why? Why? Why not? They are catching me for no reason. My my my my, my, my passport. My I I I I'm losing hope now. I'm losing hope. I'm losing my my temperature, my appetite. No,